nhasi takuda kuti tichirongedza mumanzi wedu andit kuti tichi Tanga kuti ngoma dzekutanga kuvhura mumanzi wedu kudzisima kunyatsodzilongedza chekutanga chatofanira kuti tiite ndechekuti tiwedzere denderedzwa rengoma dzedu saka bata chero paunenge wabata wokakatira kuti usarudze ngoma dzako dzese wobata alt womva wakwezvera kurudyi woregedza, wobatazve out wako, wokwezvera kurudyi, uchiramba uchingowedzera kuti tive nedenderedzwa guru ratinokwanisa kusarudza tichibvisa zvimwe zviridzwa tichisiya zvimwe muchaona manje manje pano apa pakanzipo snap ndipo panotipa kodzero yemasvetukiro anenge achiita tsono yedu inoyi handiti kuti iti kwati kwati muzvikamu zvatinenge taisarudzira saka pano apa ndo patinogadzira kuti tsono yedu ichasvetuka zvakadii sezviya zvatanga tichiita tichigadzira manotes nekureba kwawo manditya kuti bhaa rimwe unogadzira noti rakareba sebhaa kana kugadzira noti rakareba sechidimbu chebhaa kunoku zviri kuenderana nekuti unokwanisa kusvetuka nhano handiti tiri pabhaa pano unenge wakusvetukawo kubva pano kusvika apo kubva pano kusvika apo muri kuona kuti iri kungosvetukira pamabhaa chete tikadzikawo tikauya kana kunoku kunana uh, ah, 132 zvakureva kuti yakusvetwa zvidiki zvidiki zvinoda kuti unyatsokakata kuti uone kuti chii chiri kuitika pamasvetikiro yairi kuita ipapo handiti regai ndikupe muenzaniso touya pano pakota tsono yedu tikaifambisa iri kusvetukira mumakota iri kusvetukira mumakoto handiti tikauyawo pabhaa uh, bhaa redu kubva pano kusvika papiri patatu paina ndo uh, mabhaa ndo mairi kusvetukira iri imomo handiti ndo mafambiro anoita tsono yedu nekusarudza kukwatidzira kwayo pachinyoreso chedu ngatibatei g kuti tikakate chikamu chedu tobva tawedzera uh, denderedzwa redu uh, ndiri kuona kuti ngoma yedu tinogona kutanga nekubvisa ngoma nehosho hatidzide pama pamavhuro emumanzi wedu tobvisawo zvedingindira rinova iro base panapa ndo pane chitsikwa chac chatanga tichishandisa paya tochisarudza chese tochibvisa hatichachida chaita cho basa ngatibviseizve ma mastrings ane tobvisa mastrings taakuteerera kuti iri kutanga zvakadii inzwai aha ndogona kupinda mukati mengoma yedu nekubaya kairi anditi kana kuya pano pakanzi edit papa Saka ndapinda mukati mengoma yedu muno umu ndakuda kuti nditi dzimwe ngoma nehosho dzisarirewo futi nekudzibvisa ndakudzisarudza dzese dzino idzidzi ndodzibvisa ndibvise dzino idzidzi anditi uh, ah, kwakusara sne inonzi chi hired uh, ah, dingindira ndakuribvisawo kuti risapinde pachikamu chatakupinda ichochi rega titerere tinzwa kuti uh, ah, mastrings ndogona kusiya

kataita pano andit uh, ah, pekutanga pano ta taita isu kuti uh, magatare nemelodi zvitange panenge pachitaura musha, mushamarari muimbi panozouyawo zvino izvizvi ndo panozopinda yavanoti korasi iyo musoro wenyaya yemhanzi wedu patinozouyawo pana apapa panonzi patinozouya kumberi kunokuku kwekuti uh, netembo inopinda mushure mekunge um, muimba ashamarara taibvisirawo mavenda ayo kuti itangire nechepana apapa kuti zvisadhumane nemuridzo wemumhanzi handiti yebo tinogona kutobvisazve mamwe magatare ipapa papatiri kuti zvisadhumane nepanozopinda nhetembo yemuimbi handiti saka unogona kuronga ah, nenzira dzakawanda zvichienderana nekuti uri kuita Mumhanzi wemhando ipi handiti pamunoteerera mumaredhiyo mumawireless uh, munogona kuteerera kuti mimhanzi yenyu painoridzwa paya paya chii chinowanzoshandiswa nevanogadzira mumhanzi uh, mukarangarira takuudzaiwo zvekuti pawebsite pedu pane nyanzvi dzinogadzira misambo yemimhanzi yakasiyana siyana ichi changa chiri chirongwa chekuti mungoziva kuti uh, foroma yefl studio inoshanda sei kugadzira mumhanzi pane zvakadzama zviri pawebsite pedu maererano ekugadzira mumhanzi nefl studio handiti saka pari zvino tangoti tingokuratidzai kuti foroma yachona inofamba sei nepadiki papa patafamba asi tiri parwendo pane zvimwe zvidavado zvereason zviripo pawebsite pedu mukosi munomu zvekuti muzive kuti mugadzire mumanzi zvinokasika uyezve mugadzire mumanzi wamunofarira muchishandisa foroma yeReason Intro. maita basa ngatisanganei muchikamu chinotevera tiwedzere umbowo wedu tatenda